A l'ora de l'octava de Nadal, d'en pertot en País d'Òc cantan la Nativetà, de Coquelhar fasen cantar li Campana, coma peiralèu en Roergue. Mariò José e Joan Miquèu Lubac son a alestir un CD amé la banda Sagano di nove en occitan sus lo tèmo di Nadalet. Son tanà per nautri o rescontre de la familha Revelat que Trenonèjo se dis tanben Carriono, Cadan, Los Nadalets de lo Coquier de Peiralèu. Bèth ja vòli saupre se fa lontenh que fasètz tot aquò de campanejar? Me sembla que fa 35 ans ara, hè? Comencèr a 20 ans e. Ambé tota la familha seguís, a? E lo calbé? Cossí as après aquò? La causa èra de poder far cantar Tant que i avió pas lo clavier, se podió pas far cantar. Sonaven las campanas coma a l'acuòrdo, mas per far cantar quiquan i avió besonh d'aquel clavier. Gràcias a un emplegat de la comuna qu'avió de biais. E sabetz que lo cas de biais se'n servís. Segur, e es aquel tipe qu'a fargat tot aquò. E cotsi se dis aquel tipe? Albaret, ero Albaret, oui. Albaret, ah, lo senhor Albaret. De Palhas. Albaret de Palhas, oui, oui. Ère emplegat aquí un temps e avia de biais, perque veses adubèt aquel rodo tanben, tot aquò, lo calçau prefòc. A seguit ja a mes cinc campanas se pòt faire quicòm de polit. E ben, aquò o podèm pas tot faire, me començam un pauc. Ben ja n'avètz fach una desenada, au mens. Fasèm partida d'una associacion de companhièrs, alara coneissèm maites companhièrs, un pauc de pertot dins lo mièg sud de França, aquò balho dire, d'ellas.

E me mancavo de far cantar e pei avenid'eo de salvar lo patrimòni, e comu pe l'occitan e çò meme. Per nautres es ço meme, a parar l'occitan, a parar lo patrimòni e tot. E a Mende lo fasiós pas a Mende? Si, a Mende lo faguère un pauc, amé, si, eren amics amé lo campanhier titular e a la catedrala, si, a la catedrala i avió mai tos campanos, si, n'avió nòu. A l'epòca, ara n'i a 11. Ara se pòt far quicòm mai, men fin. las musicos es las que t'agrado o alara i a un ordre, Una causida qu'es tradicionala? E ui, la causida es tradicionala. Pes Nadalets fasèm cantar de cantics de Nadal, fasèm cantar pel 15 d'agost de cantics a la Vèrtze, etcetèra. E pes enterraments, malurosament, fasèm cantar lo Dies Irae o lo Requiem Eternam. E ui, cal far segon la liturgia. Ai un pichon repertòri, me quand ne tròbam mai, te se ve o prenent. Perque com mai, m'en fui. Bon, e donc se fa ueit jours, las octavos, ueit jours abant Nadal? Oui, las octavos, eh, oui, oui. D'accord, e cadò jour ou cadò los dimenhs ou? Non, non, cadò jour. Cadò jour? Cadò jour abant Nadal. E a quina ora? Oh, ben, lo fasen a l'Angelus del ser, a sièis oras, sièis oras e miètja. D'accord, donc te. E pendent lo temps de la liturgia de la Grande Zo. E i a la gran dosò e la liturgia començo per o Adonai, o radix Iess e tot aquò, en aquel temps se sono tradicionalment los nadalets.

Lo mai polit es que hè demorat manual aquí, hè. Ai tantos campanas que las an electrificadas ara. Ah, segur, segur. Hè? E que te cambia lo son, te cambia tot, hè. E pei la bolada, per acabar, coma lo boquet final del fiòc d'artifici. Es aquò, se vòs, si, si, si. Sonas las campanas a Bran, se dis. Es aquò, si, si, si. Se dis tanben coma aquò. Oh, si, si, si.